Wɔsan a, wɔne yɛn hene. Wɔsan no wɔsan, na n'ano nnawɔtwe mmienu no na na yɛkɔda ase ma Otumfoɔ ani asɔ ase da no. Ɛno nti yɛn hene yɛ baako.
Na dodoɔ no ara kɔ so ara di n'anim, aha ne mmanhyia nyinaa. Enti sɛ sɛ woka sɛ wosɛ sin foforɔ anaasɛ obi sɛ ɔna yɛ hene a, ɛhɔ no mente aseɛ. Wɔnam sɛ ɛte yɛ a kan drama sɛ concept mente aseɛ mente aseɛ koraa na sɛ bio nana mfenso nwoma adada wɔsi wɔsi nwene da saa kwan no na ɔfaa so ɛde sii first no ɛnyɛ na kwan no no MCE so so wotwerɛ ta wo describe no sɛ mfenso nwoma waa wonim sɛ wɔnyɛ mfenso nwoma Nti deɛ ɛkɔ so no deɛ, yɛn deɛ nnipafoɔ deɛ deɛ yɛnim no sɛ anadwa na ɛpɛtɛ ɛtɔ so mmienu ɛna ɛyɛ nti yɛnim biribi ɛyɛ ɔno ne akɔsae ɛde n'anim wɔ tum akɔsae kyerɛ ɔtumfoɔ nso so deɛ ne tumfoɔ ɔne ɔde hyɛ me ne daasehene nso manhyɛ no ase akɔsae kyerɛ na anadwa ɛtɛ

Nyame ntaadeɛ bɛyɛ bosome mmiɛnsa ni ɛnyɛ ɔma he. Da ne binom adwene yɛ wɔnom sɛ sɛ wɔhemaa anyi wo a woyɛ ɔhene a ɛnyɛ yi. Deɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛte ɛho aseɛ ne sɛ, wopɛ o wompɛ o, Otumfoɔ Asantehene, ɔyɛ Kingmaker. Ɔyɛ number one Kingmaker. Ɔhemaa deɛ W'adwuma ara ne sɛ wobɛ nominate obi from wobɛ nominate no wobɛyi ne sɛ m'abusua no wei ne mayi no nti mpanimfoɔ monhwɛ sɛ ɔfata sɛ ɔbɛdi hene no a wɔyi ne wie a ɔhemaa n'adwuma asa wɔyi nipa no wie a ɔhemaa n'adwuma asa afei na king makers no Na sɛ Otumfoɔ se, Nnipa a mode no aba no, me ne no bɛsom Asanteman. Me ne no som Asanteman nso so a, ɛnyɛ yie. Kɔfa foforɔ bra, baako. Kɔfa foforɔ bra, mmienu. Kɔfa foforɔ bra, mmiɛnsa. Enti mesrɛ mo, mema mfatoho bi wɔ Fensoɛ a,

Yɛde no brɛɛ Nana Wiafe Akan deɛ ɔtɔ so mmienu ara pɛ na ɔsɛ bɛrima wei ne papa de me kɔɔ kɔɔto. Nti sɛ megye no ma no bɛsuae kyerɛ me sɛ kɔfoɔ dua hene a, ɛnyɛ ye. Saa tam no na ɔfe nso hene Wiafe Akan tan the second na ɔnyɛ kingmaker. Wɔyɛ kingmaker. Wɔse wɔmpɛ no. Mpene ampa so so wɔamɛdi. Enti sɛ ɔhemmaa nominate obi, na sɛ ɔnni akorɔ no aba sɛ otumfoɔ se mentumi ne no nsom, mfa foforɔ mmra a, hwan na ɔwɔ ho asɛm ka? Enti mesrɛ mo, yɛnya Nana Dwamena Kɛntɛn a ɔtɔ so mmienu, yɛmma hene no no. Yɛne no akɔsu akyerɛ Otumfoɔ. Yɛ, yɛdi n'akyi, yɛn nyinaa kɔda Otumfoɔ ne Asante mmaa ase fɛfɛɛfɛ. Asɛm biara nni hɔ bio. Sɛdeɛ Nana Nifa kaeɛ no, me deɛ ɛyɛ na metete nneɛma nneɛma bi. Me, mehu sɛ yɛ concert. Because obiara wɔ ofie a, wogye ɔhene wɔ hɔ. My home is my palace. My home is my kingdom. Wode apam kraman. Honhom kraman bɔnte a na apam no na aka no dua mo. Kirikirikirikiri wɔ wura ne fie apɛ na wada n'ani hwɛ wo. Nti sɛ obi te ne fie ne sɛ ne kingdom ne ne fie ne ne fie a alahe. Nti mɛsrɛ sɛ asɛm biara ne fi nsuman mu ɛfa ɔhene no a yɛwɔ no. Mente obiara sɛ ɔse wɔmpɛ no anaasɛ obiara sɛ ɔse seeseesei. Medeɛ mente. Yɛn hene yɛ baako pɛ, Nana Dwamena Akentaa, ɔtɔ so mmienu. Yɛda mo ase pii.
Yɛ wo tumfoɔ ka asɛm a, yɛ san dane no. Nana Dwamena Akentɛ, ɔfenso ahemfo, adikurufo, yɛn nyinaa yɛ suae Nsuakyerɛ nsuakyerɛ no otumfoɔ hɔ, Akosua nso nsuakyerɛ otumfoɔ hɔ. Yɛn a na Nana Gyamena ka deɛ ɔtɔ so mmienu, ɔfe nso North and South no, yɛnni ɔhene biara ka Nana Gyamena ka deɛ ɔtɔ so mmienu. Enti sɛ KK ɔbɛpere no anyɛ yie a, ɔmpɛ no baabi ntena. Na adeɛ a ɛyɛ mesan da dwene ho ha me kɛse paa ne sɛ, wo amc yi, yɛkɔ so di mu kodu agodi na yɛbɛbɔ na apɛ sɛ wosɛe no a ɛti me deɛ mema sɛ meka ne sɛ regya kɔmɛnda wɔnti asɛm no bi na nkɔ national security sɛ ɔfe nso nyɛ ɔman ketewa yɛ a ɔtumfoɔ asi ne hene yɛ a ɔfiri so nkɔnyasofoɔ nyinaa gye Nana tom. Bosom mmiɛnsa ni yɛ a ɔyɛ ɔfiri so man hene. Na nipa bi yɛ werɛkyerɛwerɛkyɛ. Tìmi deɛ mpɛ sɛ mmɔmmɔ so te sɛ wɔnyɛ politics o. Wɔn pɛ sɛ firi so man no mmɔ ana. Abatoɔ afim na ɛwɔ yɛ o. Mɛma obiara yɛ bɛrima o. Tipɛsɛ regyina kɔmɛnda ɛne national security wɔn ma so te sɛ deɛ ɔfe nso ɛrekɔ so no KK Sarpong ɔnyɛ ɔfe nso man hene wɔnni akonnwa bi a ɔha ɛna akonnwa nso yɛ bench ne nipa mmienu ayɛ dɛ atena so nipa baako na ɛyɛ ɔhene ɔfe nso so firi tetetetetete asɛm obi nsi da eti yɛ ma fe nso man santeman ghana man wiasefoɔ nyinaa te Social media foɔ nso so ate sɛ yɛn otumfoɔ ɔhene a ɔde ama yɛn ne nana dwa mmerɛ kɛntɛ ɔtɔ so mmienu ɛne ɔhene bia wɔ n'akyi ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛbaeɛ firi sɛ nana dwa mmerɛ kɛntɛ ɛbɛsu akyerɛ fensoman na fensoman so su akyerɛ firi ha sɛ bɔkɔ su akyerɛ sɛ kɔte kɔkɔ soɔ yɛ a yɛ nyinaa yɛdi n'ani kɔ so a yɛbaeɛ no yɛhunu sɛ yɛwura ka asɛm bi Na Santemem hɔ fie na wɔbɛtumi ne Yewura atwetwe. Ɔno nko ara ne sɛbe ɔkɛse a ɔwɔ Santemem ha. Ɔno na ɔka sɛ, Mese, na ɔse. Deɛ ɛbaeɛ no, Nana Mɛsɛɛ Wai Nyarkoa sɛbe ɛɛ Ɔhemaa Dadaa, Otumfoɔ kaa asɛm bi kyerɛɛ yɛn. Yɛn nso yɛbaeɛ no, yɛma yɛhunu sɛ yɛnni Hemaa. Sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ Nana Dwamena Kɛntɛn sɛ, Woba no, woamfa Ɔhemaa bi amma. Woba a, obiara nka ho. Na ɔka ɔka n'abɛbuo mu kyerɛɛ no. Na yɛ sɛ yɛ ba, yɛn wura yi nso, ɔyɛ sɛ ɔbɛsi n'akonnwa. Na maame no, anka ne yie mu a, anka ɔbaeɛ no koraa no, anka ne papa mu koraa no, anka wɔ, yɛn wura koraa no kaa saa asɛm no. Sɛ anka yɛde yɛn, yɛn nua yi, yɛn papa yi, anaasɛ yɛn adeɛ nyinaa yɛsi Nana Dwamena kɛntɛn yi, anka ɔbaeɛ no koraa, anka ɔbɛtumi aba ne nkyɛn abɛka biribi abɛkyea no, anaasɛ ebia te saa. Dabi, sɛ so ɔno, wasi ne bo. Sɛ otumfoɔ mmeae de sɛn ne sɛ bekonkonsu anaasɛ ɔde afra behyia wa na wankɔ a, na ɛyɛ asɛm kɛseɛ. Eno ho na ɛmaa Yɛn Wura so gyinaa so a ɔde tumi kaa saa asɛm no. Ɔbaa yei bɛɛ bosome mmienu ntam no, adeɛ a wɔreyɛ kurom ha no, ɛnyɛ yɛn anisɔ. Ɛne sɛ wakɔfa Keke Sarpong na ɔde no akɔtena ne fie sɛ mpanyimfoɔ bi. Na yɛbaa a, yɛbɛsrɛɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ momma saa asɛm wei mma amansan nyinaa nhu sɛ, Mpanyimfoɔ no a wɔn wɔ hɔ no nyɛ fesofoɔ mpanyimfoɔ. Wakɔfefa nipa bi, n'abusuafoɔ bi na abɛgu ne fie. Ɛna adeɛ a wɔyɛ no so sɛbe nyɛ ahemfie ha na wɔyɛ saa nnoɔma no. Ɛyɛ wɔn ankasa ne fie na wɔredi saa dwuma no. Ɛno na ɛma yɛhunu sɛ yɛn banbɔ no a yɛwɔ ha sei no, ɛmmoa yɛn. Na sɛ obi yɛ ne ho sɛ ɔyɛ ɔhene na ɔnyɛ ɔhene a, ɛde ade na ɛsɛ sɛnkyerɛwfoɔ anaasɛ ɛyɛ. Polisi anaasɛ deɛ na wohwɛ sɛ moyɛ no ɛsɛ sɛ yɛkye nipa no ɛnam sɛ ɛno ɛntumi nkɔsoɔ ɛna ɛma nana mɛ sɛ wɔanya ako dadaa no ɔpɛsɛ ma dadaa no ɔyɛ deɛ ɔyɛ yɛso nana no so yɛso yɛasi gasi sɛ sɛ kɛba sɛ yɛde ntɔkwa ɛɛba deɛ a kɛbɛtumi de ntɔkwa ahyia wɔ mu nanso so kuro no ɛbutu a hwan nti na ɛbutuo na nana dwamena kɛntɛn ɛno nti ɛna amanfoɔ bɛbɔ ne ni sɛ ɔbaayɛ ɛna sei ne sei na ɛkɔ soɔ ɛno nti na yɛn nyinaa yɛaka sɛ Yɛ de yɛ hwɛ kwan a yɛ nyinaa yɛ bɛ fa soɔ na yɛ ama kurom ha adwoɔ. Nti na ama kurom ha adwoɔ. Yɛ wɔ mɛɛma a wɔn bɛ tumi ayɛ dɛn yɛ ma yɛ so so. Yɛ so yɛ mpɛ sɛ yɛ bɛ gu yɛ wura ɔte kɔkɔɔ sɛ anim ase sɛ deɛ ɔyɛ ma yɛ no sɛ bi koraa no yɛ mmɔ ne ho ban anaa sɛ yɛ so yɛ bɔ ne ho ban paa. Obia ntumi mfa ne nsa nna ahemfie nso obia ni hɔ a watumi asi ha sɛ ɔbɛyɛ biribi. Ɛbaeɛ so n'abusuafoɔ no ara kɔɔ hɔ kɔ maa ɔhemaa no ara so tee sɛ wɔn na ɛde no baeɛ. Na sɛ yɛhunu sɛ adehyeɛ no ɔnka ho a, wɔn nso so ayi yɛn nsa afiri aseɛ ama ase sei no, wɔn nso so ɛnam wɔn so ama ase sɛ wɔn akonnwa abɔ wɔn mu deɛ a, wɔn nso ahunu sɛ wɔn nso ɔnka ho. Ɛno na afei nso man ɛnɛ yɛhyiaeɛ sɛ yɛde yɛhyia sɛ yɛyɛ Traditional Council meeting, ɛna mo nsɛntwerɛfoɔ mo baeɛ, ɛna ɛyɛ sɛ mo nso mobisa sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ɛte sɛ. Biribiara nni hɔ a ɛkɔ so a ɛyi yɛn hu sɛ biribiara nkɔ so a ɛyi yɛn hu. Deɛ ɔyɛ nyinaa yɛdeɛ yɛnim sɛ ade ketewa bi na ɔyɛ. Sɛ ɛba sɛ yɛsɔ ne mu a yɛbɛtumi asɔ mu nanso yɛmpɛ sɛ dede deɛ yɛn wura ka kyerɛ no ɔmpɛ sɛ ɔde dede ba no ɛno nti na ama sesei no yɛayɛ din a yɛfrɛ no na deɛ ɛwɔ ha so sesei no Nana Dwamena ne yɛnim no ɛfiri Nkawu kɔpem Apem Adaafam so na ɔwɔ hene baako pɛ ɔne hwan ɔne Nana Dwamena Kɛta ɔtɔ so ɔpɛ so ma hene sesei no deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ara ne sɛ Yɛ deɛ yɛde yɛn nsɛm bɛma sɛbe apolisifoɔ ɔbo ha ne MC yɛwɔ ha ɔmo na ɛhwɛ banbɔ kuro so sɛ yɛ yɛka na ama ka deɛ a ɛsɛ ɛduru ɛbunu mu a yɛbɛma region minister ne ɛɛ police commander ɔwɔ ɛɛ Kumasi anasɛ region so so aso ate Yɛ kɔ so yie deɛ asɛ na. Sɛ saa ab papa no ɔyɛ saa nnoɔma no sɛ ɔka wo so yɛ dehye kann paa deɛ a ka wo nyɛ saa ɛnam sɛ ɔnyɛ dehye kann no nti no ɛna ɛma no yɛ saa nti yɛbɛsrɛ sɛ. Baabi a yɛbɛkɔ biara, nnipa gye twi ne yaba. Nano yɛkɔɔ baabi yɛkɔbɔɔ dwa bi wɔ baabi. Nnipa a ɛbaa hɔ nyɛ nnipa ketewa because wɔn nim sɛ ɔhene baako pɛ. Wɔn ara na ɛfa kaa ne yɛkɔsesa nnipa ɛne yɛde akɔ sɛbe pɛpɛ sapɔ ne fie hɔ. Efesofoɔ deɛ wɔn nim sɛ ɛwɔ ɔhene baako pɛ ɛna wakɔsesa sɛbe sremfoɔ bi aka wɔn ho ɛna wɔn yɛ wɔn ntoasoɔ. Na kɛkaaw no nko deɛ a, ɛnna nka Hawfoɔ no bi so koraa nso pɛ sɛ wɔn no yɛ dɛ ɛso de si ani. Nanso so Nana Dwamena Kɛntɛn Hwanyann ka sɛ ɔmpɛ basabasa wɔ ne kurom nti no, ɛnneɛ ayɛ dinn. Na deɛ ɛsɛ yɛko biara ma no biara, sɛdeɛ yɛn wura kaeɛ no, yɛko de taa n'akyi sɛ nti bɛkɔ ama no. Me da kaa kyerɛɛ wɔn, yɛ a na ɛha adwene kakra, na sɛbe yɛada, yɛso yɛn nan agu abɔnten, sɛbe wɔn a wɔbɔ yɛn ho ban no, na sɛbe sɛ yɛbɛka biribi kyerɛ mo na mo se yɛbɛyɛ ho adwuma na yɛamfa sɛbe asogyafoɔ ammɛ mo deɛ a, na ɛkyerɛ sɛ yɛkɔe anase yɛbae. Ɛno na nananom na wɔn ɛka biribi fa apolisifoɔ ho no. Sɛ baa yei na ano yɛkɔda Otumfoɔ ase, yɛhunu sɛ ɛɛ moto bɛɛ wa ɛɛ bɛɛ 50 ɛgu ayɛ wieneɛ ɛwɔ kuro yi mu. Yɛyɛ kɔ na wɔn reyɛ saa deɛ no, yɛmmu sɛ yɛn ho sɛ wɔn tumi kyee baako mpo. Sɛbi yɛhu yɛnim sɛ sɛbi obiara ɛbɛyɛ demonstration anasɛ wɔkɔgye pass wɔ apolisifɔ hɔ five days time ansana sɛbi wɔn atumi ayɛ yɛmmu sɛ yɛho sɛ saa nnipa no wɔn bɛyɛɛ saa adeɛ no wɔn bɛgyee pass anasɛ wɔn bɛgyee gyɛɛ yɛ a wɔn antumi ankyi mu baako koraa na sɛ meme kwaku wiafe a megyina ha yi ɛna mekɔyɛɛ saa nɔma na yɛbɛkye me anasɛ yɛbɛgyaa me ɛno na mepɛ sɛ mebusa yɛdeɛ yɛnim sɛ apolisifɔ no sɛ sesɛ mu ba ɛbɛboa yɛ anasɛ ɛɛ wɔn bɛbi ba bɛka ho na ama

sɛ yɛnkɔgye permit mfiri John Sheldon mfiri court na mu nkyerɛkyerɛ mu sɛ na Rhea Franklin se sɛ obi reyɛ adeɛ a ɛyɛ wrong a wo a bɛsosɔ nso biara so you are doing wrong thing na mmom nipa wɔn bɛtumi sisi o asi deɛ ɔyɛ wrong thing ano no wɔn ne police wɔn na wɔn si adeɛ a ɛnyɛ mmara anaa ɛmfa no kwan ano ɛyɛ police

Sese obi te ne fie na ɛka sɛ oh ɔte ne fie nti deɛ ɔyɛ no ɔte ne fie na ɛyɛ. Kuro no soso a ɔte mu a ɔyɛ saa deɛ no ɛyɛ hwan dea? Sisa ɛsɛ sɛ obi bɛtena gyempira na ɔsɛ ɔte ne fie na ɔsɛ ɔyɛ hene. Na me nso me wura na de agyempira hɛ me nsa na metumi ka me dea sɛdeɛ ɔhyɛ power nti Kuro no deɛ ɛyɛ awurade adeɛ a obi ntumi ntena ɛfa baabi nhyɛ power ɛntumi ɛnyɛ hwee nti mesusu sɛ ɛne apolisifoɔ no kasa fa na ɛtwa a yɛba regional ayi eh, regional minister ɛnyɛ dɛ asonte ɛna kɛntɛ mmom no deɛ nana gya ase ɛka na bibi ka ho sɛ ɛntumi nhwɛ sɛ ɛsɛ obi ntena ne fa baabi sɛ ɛyɛ ne fie nti ne fie nti, mekae sɛ, ɛbɛyɛ nnansa yi, Gloria frɛɛ ɛɛ Tribesal Council lawyer, Lawyer Franklin, na yɛbisa no advice sɛ yɛnkɔgye permit mfiri injunction order mfiri court. Na mu nkyerɛkyerɛ mu sɛ, na Lawyer Franklin se, sɛ obi reyɛ adeɛ a ɛyɛ wrong a, wo a wobɛsosɔ no so biara so, you are doing wrong thing. Na mmom nipa a wɔbɛtumi asisi o asi deɛ ɔyɛ wrong thing ano no, wɔn ne police. Wɔn na wɔn si adeɛ a ɛnyɛ mmara anaa ɛmfa no kwan ano, ɛyɛ police. Ɛnyɛ yɛn na ɛsɛ ɛkɔgye injunction ɛde kɔsi deɛ sɛbe n'ahema dadaa ɛreyɛ no ano. Na mmom ɛyɛ police na ɛsɛ ɛyɛ dɛ si ano. Ɛno nti deɛ mesɛ ne sɛ deɛ Nana Gyasi kan ne sɛ Yɛnfrɛ, Nana Komadane kae, yɛnfrɛ Divisional Heads no, de se Commander, BNI, nso mo nyinaa sɛdeɛ anka mode akyire kɔɔe. So ho? Aah, ɛsɛ sɛ deɛ sɛ asan abɛtɔ hɔ bio. Nti yɛnsan nom nyɛ final meeting. Sɛ sɛ obi te ne fie na ɛka sɛ, oh, ɔte ne fie nti, deɛ ɔyɛ no, ɔte ne fie na ɛyɛ. Kuro no nso so a, ɔte mu a ɔyɛ saa deɛ no, ɛyɛ hɔ adea. Ɛsisa. Ɛsisa obi bɛtena Gyempira, na ɔso ɔte ne fie na ɔso ɔyɛ hene. Na nso me wura na de agye mpira ahyɛ me nsa na me tumi ka baabi a sɛnea ɔhyɛɛ power nti kuro no deɛ ɛyɛ awurade adeɛ a obi ntumi ntena ɛfa baabi ɛnhyɛ power ɛntumi ɛnyɛ bee nti mesusu sɛ ɛne apolisifoɔ no kasa fa na ɛntwa a yɛba regional ayi regional minister ɛnyɛ dɛ asonte